Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt Dan l-Aħħar. Magħna llum għandna lil Adrian Grima. Adrian jgħallem il-Letteratura Maltija fl-Università ta' Malta. Huwa l-koordinatur ta' Inizjamed u jorganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Apparti dan, Adrian jikteb ukoll poeżiji u novelli, u għadu kif ippubblika il-ġabra ta' poeżiji tiegħu Klin u Kapriċċi Oħra. Adrian, allura xi qrajt dan l-aħħar? Taqra ħafna affarijiet anke minħabba x-xogħol tiegħi fil-letteratura. Pereżempju, dan l-aħħar kont qed naqra l-poeżiji ta' Nadia Mifsud, Kantuniera 'l Bogħod. Ovvjament naqra bil-Malti għax nagħlem nagħallem il-Malti u, u naħseb li l-letteratura tagħna għaddejja minn perjodu straordinarju ta', ta għawmien. Però naħseb wieħed mill-iktar kotba li impressjonawni u li fil-fatt huwa l-aħħar wieħed li qrajt huwa dan ta' Hisham Matar in the Country of Men Huwa rumanz straordinarju li ilu ftit li ħareġ issa fl-2006, però huwa rumanz li jibqa' verament frisk, verament straordinarju għaliex jirrakkonta l-istorja tal-Libja taħt Gaddafi, qed ngħidu għaxar snin wara li Gaddafi ħal poter fideh. Però għalkemm għandu dan il din id-dimensjoni politika qawwija, din id-dimensjoni storika qawwija, Huwa rumanz irrakkontat mill-perspettiva ta' tifel żgħir ta' disa' snin jismu Sulejman li għandu l-istess età età ta' Hisham, qed jgħix fl-istess biex ngħidlek realtà storika ta' Hisham, però għandu realtà fil-familja u storja personali differenti ħafna. U dan mhuwiex l-eroj tar-rumanz fis-sens, jew almenu mhux l-eroj li tistenna li jkollok f'rumanz. Fis-sens li dan huwa tifel illi għandu d-difetti tiegħu, dan huwa tifel li għandu l-idjosinkrazziji tiegħu jagħmel l-affarijiet kif jidhirlu hu. Jispiċċa jikxef affarijiet dwar missieru illi huwa eh, infittex mill-pulizija u segwit minn fuq mill-pulizija għaliex huwa meqjus bħala wieħed minn dawk li huwa kontra reġim ta' Gaddafi. U dan it-tifel Anki ma' sħabu jġib ruħu b'mod stramb, jispiċċa jikxef il-wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħu u ehm, javvilih biex ngħidlek quddiem sħabu. Jagħmel affarijiet illi normalment minn biex ngħidlek minn protagonista tifel ta' rumanz illi aħna suppost inramu ċerta simpatija leħ ma tistennihomx. F'dan is-sens huwa karattru uman ħafna. L-għejbien ta' missier Sulejman, ta' missier dan it-tifel, huwa simili ħafna għall-għejbien ta' missier Hisham Matar, illi f'ħafna intervisti u f'ħafna kitbiet dwar ħajtu ġie spjegat illi missieru bażikament inqabad mill-pulizija sigrieta tar-reġim ta' Gaddafi. Ġifieri hemm elementi awtobijografiċi ma mhumiex. Hemm elementi awtobijografiċi biex ngħidlek paralleli. U allura u allura missieru eh, jinħataf mill-Kajr fej kien eżiljat, jittieħed fil-ħabsijiet ta' Gaddafi u jispiċċa josfor hemmhekk. Jinsema interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-iqsamt dan il-ktib magħna Adrian, għaddilna l-ħin, sfortunatament. Aħna nirgrazzjawkom tal-li kontu magħna u narawkom il-ġimgħa diħla fl-istess ħin.